ke bereka ka solar power jaanong ga ke eng mo letsatsing ke bereka sentle le network ga e tsamaye ya betsho ga ke se bue ke ke fa ditebogo ke tla leka go itshwara mme ntse ke sokola ga ke ntse a tshela ntse ke sokola ke leka gore ke itire o botoka ka gore ke bona batho ba bantle mo lekgotleng la morafe wa bakgatla ke batlo itiro o botoka gore ke na le botho mme botho bo a tlhaela ne ke re ke dumedise beng ba me beng ba me ke le tlhabela ka lengole um magosana o tlhagano ke le tlhabela ka lengole nako yotlhe ntse ke ipitsa jabafo ka gore ke ne ke bona le tare ke kgarakgatsa ke nnosi hela yaanong magosana a teng ba eso ke kgosana ke kgosana ke kgosana yano ke kgosana mme kgang ya mebeng ba me e ke e kopang mo lona gore o itse gore motho ga a tsoga boko ba gagwe bo gapogile go tlhokagala gore o ka mo isa kwa sepetlele a chekiwa kampo a tlholwa bo boko gore a ba a bereka um tsotlhe tse o ka di dira mme nna ona motlhofo fela ga ke tsenwa go nna motlhobotlhobo ya go tlhoka reng se se pateng ke le bolelela gore le- lo ntemoga yang mme se ka la bolelela ope ke a seba magoko a la a tshwareng hela yang ga le ka utlwa re akere kara ngwana a kgoseditse go maye go hedite go ile hela yalo a go tlhoke sepe gape ke rile ke a seba kere ee beng ba mme ba teng gano ana ke ba tlo ba goneha le le anamise molaetsa onao ka moso o re ba bangwe le lale ya teng ha ka moso e be le thibile go etafa lo ba bolelela gore yaanong ka ka moso ke tsatsi la nkga ga ripe e la motho wa kwa bo morana kotoko makhurumetsang morafe le batho o go tong o kanang ka motshwagang ko ka bala motho o kanang ka nkopana a bodilo ka moso e tla be e fatela ga letlapa la ntlo ya ga kgabele le tla be le le teng fa ka moso le ntse fela go feta fa e re gore gore ga nna eight e be le le teng fa go sena moduma go sena sepegela beng ba mega ba tla ba le tshotsa letlapa la molifang ba le botsa kgapo mo tafoleng e fae e be le reditse gore ga te go diragalang le ipele le lona le botlhokwa mo morafeng kana le botlhokwa mo setšhabeng ga le morwalo mo setšhabeng se le se dirileng se se botlhokwa le go heta le rona boja ba furi tla kopa le rona boja ba furi tla kopa o ka tswa o ka bitsalela tswa thipa ga o mpitsalela tswa thipa o fokoditse maemo a me ke fetile o ka gore yanong ke a e pura ke a e pura um Jai Pupura. Thank you. Magosana a mantle. Betso, ha ha o lebelela mo mo ditsong tsa merafe. Ha go kwa bona ma mapolotiki mo teng. Mapalamente, makhanselara, mme ke ba tlo ra ke re ha ke re ba khatla ba tshwaragane, ke ra ja. Ha o ka lebelela ha sekwatleng se se fase. go na le mapalamente le makhanselara ga ba ka ba re rona re mapoloti ba a itse gore thopo ba e tshotseng ba e tshotse ka lona le ba galaletseng batho ba morafe o montle o ntse o tshwaragantse morafe kwa motshodi mangana morafe a kgwesi golo kgafela ba ntseng ba tshwere morafe kakwa ba rile nna ke letse ba go itlhokomolosa boikarabelo ba tsaya boikarabelo ba me re se ka la bolelela batho gore ke ne ka itlhokomolosa boikarabelo ke a seba ke a seba la tsaya boikarabelo gore lekgotla la bakgatla le se ka la tlhoga diang le dirile tiro e tona thata le ditlhoka di tla le robalela badimo ba tla le segofatsa ka ntlha yone eo betso ke ke a go nna mokhutshwane be ke nna gagatse go tile ke leboge e seng ke le sebui ke eta ke itshwara gore se ka bua ke leboge mme betso ke re boleng teng ba lona botlhoko ba lona ke na le mathata fela ka gore yaanong ga ntse ga ntse go nna yaneng ke ke ga ntse go nna yana ya la ngitsa ke ke dinalanyana eh ke dinalanyana eh mme ke re ba etshong ne ke le tlhodia ka mafoko a ka a lekana eh ke lebogele ba bangwe ba e rileng re sone re bula lobo le ka tlase ga moruti wa kgosi kgolo kgafela e batla ba le tshuba ga gona motho o senang maemo ba gaetsho ke maemo a bona gore ba le senye ke maemo a bona se kala ba re botswana mang ke maemo a bona ba bangwe ba dirisa maemo a bona ba leaga ya ka le bona le ntse yana ke maemo a bona mo sethong o mongwe wa senya o mongwe wa aga ke setho se ntse jalo go lekeletsa gore a batho ba na le boikarabelo mme le sekala ba ifa boikarabelo ba lona le bo apare mo mpepeneleng le lebile ke mongwe le mongwe hela etso ka mafoko a ka a lekana ke kope ke re morafa a kgosi ke yo o tletse se lebatla le lefadi Dikoloi tse ke tsele tsa morafe. Ke kopa gore ba group ya me ga se ba ba magotswana ba thuba dikoloi tsa batho. Ke a ba kopa re itshwareng hela o tlhela go sekolo a boetse tiro ya gagwe. Ke tla le bolelela gore re senye leng. Ke a le kopa. Batsadi ba namele le ba tlalela kgabutlele ba namele lona ba dira tiro ya morero wa kgosi. Batsadi bomme ba ba tona makgaretswana eng ke kope group e nngwe ya me ke na le group e nngwe ba ba pinelelang e se ka la pinelela tleng ba gaetso dira kgosi nte ewe leng pele ke tla le bolelela gore re pinelele leng ke a le kopa morago wa kgosi o bisiwa ke a le kopa di itshwareng di itshwareng di itshwareng ba naka ba ba setsana ba naka ba basetsana ba la aparelang ko tlase morero tiro e tona ra e tlotla ke kopa gore le seka la lenkisa le seka la isa ko tlase le seka la isa ko godimo le be ga go tshwanetseng teng e le rona ba re pinalang tle re tswe pelo hela mme ya ke ke ra re le sepe di teng jalo se ka itlopela dilo tsa itse tiro ya kgosi e wetse yang jalo kopa morafo o montle tiro e ke ya kgosi re e tshwarang ka matsetseleko ka bonatla bo bo kwa godimo re sa iphitlhe re ntshitse diphega ya go segolo kgafela ga gona mope motho o na le morafe morafe o kanang ka wa bakgatlao ga gona mope motho o tshwereng ngwao le tsamaiso ko ntle ga morafe wa bakgatla le a nkutlwa morago o montlo wa kgosi re ka bapisa ka mefutafuta wa mpitsa kgosi jabafu wa mpitsa kgosi jabafunyana mme ela kare kgosi kgolo ga fela gona kwa godimo ga tlhogo ya gagwe ga o tswa mo tlhogong ya gagwe o bua ka modimo o bua ka modimo ga gona ope anong o mo botileng ga fela ka ko nka gore o tsenya modimo e dudududuya sa ntleng bathong ke a le kopa mo tsamaisa tiro ke lebogile a ke ba tlo o bea ditso ka go ke tshegwa ke batho